Għad magħna is-Sur Cremona, għandna lil George Cremona li qiegħed magħna. Ħa nibdew nirrispondu xi SMSs li bagħtulna t-telespettaturi. Kif għadtilkom fl-introduzzjoni, mhux għal issa, tuna ċans imqar nirrispondu żewġ SMSs. Ħa niftħu l-linji tat-telefon ukoll, hawnhekk qed naraw. Delettant inti tal-kċina, George? Inħobbha l-kċina, ħa ngħidu. Tiekol imma jew kultant tirrilassa u ssajjar ftit? Inħobb ħafna niekol imma inħobb ukoll Nipprova nipprepara xi ħaġa. U x'issa hija l-imma ħelu jew jew. Le ħelu ma nafx.
Ħelu ma. Imma Madoffi jiena meta nara l-Mary Grace hawn tagħmel dal-ħelu. Sempliċi, nipprova. Eħe kif jibdew jitkellmu jkun jidher sempliċi. Nipprova. Meta mbagħad nipprova ma jirnexxilix. Noqogħdu flimkien mela fl-istess kategorija jien u int. Għax nipprova nipprepara l-ingredjenti imma mbagħad nibda ngħid. Minix, minix. Fejn jidħol ħelu. Idejja mux ħajtu nizgu. Mela, eh, Isur Cremona ħammorru issa għal xol tijaw ehm, naturalment anki dak li għandu xieqsa ma' Dipartiment ta' Servizzi Soċjali ħafna SMS li rċevejna minn għanti telespettaturi tagħna, ħan irrispondu uħut minn dawn l-SMS Kif ngħidulkom, niftħu l-linji tat-telefon għax ilna ftit ma nitkellmu mat-telespettaturi, allura issa li għandna ċ-ċans ħa nieħduhom ukoll. Mela x'għad qalilna l-wara nofsinhar it-tajjeb nixtieqlek tgħaddili dan il-messaġġ lis-Sur Cremona dwar mekkaniżmu COLA addizzjonali fuq liema kriterji jingħataw u mhux kulħadd jingħata l-istess ammont please? Mela,
il-mekkaniżmu tal-COLA addizzjonali ġie mħabbar fil-budget li għadda. Ovvjament kien imħabbar ukoll fil-budget ta' qabel li se jsir l-istudju u tħabbar sabiex jibda jitħallas fil-budget li għadda u minnufih kif kien imwiegħed fl-istess budget tħallas matul Diċembru. Matul Jannar, Frar u Marzu ħarġu xi pagamenti oħrajn fuq il-COLA addizzjonali għal dawk is-sezzjonijiet tas-soċjetà li kien għadhom ma tħallsux. U ħa nagħti ftit parametri ta' kif jitħallas. dan dan Għax fil-verità fil-verità qed jistaqsi jekk għaliex jekk hux kulħadd jieħu l-istess jew le ammont. U ħanibda min għaliex inħoloq dan il-kol addizzjonali, xi kol addizzjonali. Il-kola l-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna x'inhi eżatt. Mela l-kola hija żieda tal-oli tal-ħajja li ħabbar il-gvern kull sena fil-budget. Fil-budget li għadda ħabbar il-żieda tal-oli tal-ħajja għal matul is-sena 2023 hija €9.90 fil-ġimgħa, plus hekk il-pensjonanti ingħataw, dawk kollha li jirċievu pensjoni sew kontributorja u sew mhux kontributorja, ingħataw minbarra n-9.90 fil-ġimgħa ngħataw €2.60 oħra fil-ġimgħa. Mela dik hija ż-żieda tal-għoli tal-ħajja, il-COLA. Inħoloq issa il-mekkaniżmu tal-COLA addizzjonali, jiġifieri over and above il-COLA li għadni kemm fissirt, in-990 fil-ġimgħa. Il-parametri tagħha huma differenti. Il-parametri huma li dan il-mekkaniżmu jiskatta sabiex jilqa' għall-inflazzjoni li tkun qiegħda tiġi fil-pajjiż, speċjalment l-importazzjoni tagħha minn barra. U allura l-Gvern ħoloq dan il-mekkaniżmu sabiex jilqa' għal din l-inflazzjoni lill-familji l-aktar li huma fil-bżonn. Iżda l-mekkaniżmu jinħadem fuq ċertu kriterji. Jinħadem fuq il-dħul tal-household kollha, mhux b'mod individwali, il-household kollha, sħiħa kollha kemm hi. F'dak il-każ, id-dħul, sew minn xogħol, sew minn benefiċċji soċjali, jiġi magħdud flimkien u mbagħad jinqasam skont in-numru, jiġifieri dak il-kalkolu tal-bidu jinqasam skont in-numru ta' persuni li jgħixu f'dik il-household. U allura hemmhekk aħna ngħidu jingħata l-weighting, jiġifieri Kull persuna tingħata dak il-piż li għandha f'dik il-household. Jingħadd imbagħad id-dħul tal-familja u jiġi mħabbat ma' dak li ngħidulu equivalized income. Once illi jiġi mħabbat ma' dak li ngħidulu l-equivalized income li jkun ħabbar il-Gvern fil-Budget għall-2023 ħabbar illi l-equivalized income huwa 17,700. u 96. Meta mbagħad ikun hemm il-kalkolu tiegħu, naraw ir-riżultat ta' dak il-kalkolu jikkwalifikax jew le skont iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li tkun ingħatat lill-persuni f'dik il-household. Jiġifieri, jekk ikun hemm persuni varji li ingħataw diġà żieda tal-għoli tal-ħajja, in-990 f'dan il-każ, diversi membri f'dik il-familja, hemm il-possibilità li ma tkunx ħaqqek din iż-żieda addizzjonali. Għaliex? Għax iż-żieda tal-għoli tal-ħajja tkun diġà kkaverjatek għal dik għal dik l-infrazzjoni. Barra minn hekk, jekk ma jkunx hemm biżżejjed nies li ħadu dik iż-żieda addizzjonali, hemmhekk imbagħad hemm il-possibilità kbira li titħallas ammont illi jvarja skont, għalhekk għalhekk il-varjazzjoni, skont id-dħul ta' dik il-familja. Issa jekk id-dħul Meta qed tgħid id-dħul ikun baxx, jekk id-dħul ikun baxx. Id-dħul jiġifieri mhux il-pensjoni biss, għax jista' jkun ikun hemm dħul ieħor minn Mela, tajjeb, mistoqsija tajba ħafna Angela, id-dħul aħna din dan il-mekkaniżmu Globali qed nitkellmu.
Eżattament.
Il-me- Dan il-mekkaniżmu ħdimnieh mhux mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali biss, ħdimnieh flimkien mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni. sabiex ngħaqqdu d-dħul minn benefiċċji soċjali mad-dħul li jkollhom jista' jkun minn xogħol jew dħul ieħor bħal dividendi jew inkella renti jew inkella interessi. Hemmhekk dak huwa kollu d-dħul globali u skont in-numru ta' membri tal-familja hemmhekk imbagħad tista' tiġi eliġibbli jew le. Inqas ma jkun hemm dħul fil-familja, iktar il-possibilità li hija li titħallas. U jekk titħallas, il-possibilità hija li tieħu sa massimu ta' dak il-COLA addizzjonali. Il-massimu tal-COLA addizzjonali huwa €1,200. Il-minimu huwa €100, jiġifieri mbagħad hemm pagamenti diversi skont ir-riżultat ta' dak il-kalkolu li nkun, li għadni kemm kemm fissirt f'dak il-każ. Tajjeb, hekk almenu spjegajna ftit anke fejn tidħol il-kola. Provajt nispjega b'mod sempliċi sabiex in-nies hemm barra jifhmu kemm jista' jkun minnu. Ċerta li speċjalment is-semmiegħ li bagħatilna dan l-SMS almenu fehem għax il-mistoqsija kienet proprju indirizzata għalih u apparti l-informazzjoni li xtaq, irid ikun jaf għaliex ma titqassamx l-istess ammont u hemmhekk spjega eżattament x'inhi r-raġuni. Barra minn hekk, il-biċċa l-kbira ta' dawk li kienu eliġibbli tħallsu f'Diċembru. Imma mbagħad, minħabba li kien mekkaniżmu ġdid, bdejna naraw, eżattament, bdejna naraw li kien hemm ċertu membri fis-soċjetà li setgħu jiġu eliġibbli u allura bdejna naħdmuhom cohorts cohorts. Is-Sibt li ġej se jkun hemm iktar nies li se jkunu qegħdin jirċevuh minħabba li kienu eliġibbli iżda s-sistema kienet għadha mhix qiegħda upgraded u issa se tkun upgraded sabiex jitħallsu s-Sibt li ġej ukoll. Ħa nitkellmu fuq l-invalidità il għaliex għandi SMS mingħand xi ħadd mit-telespettaturi tagħna. Ali jekk jogħġbok jekk tkun qiegħed fuq tal-invalidità, qed naħseb li għall-pensjoni qed jirreferi s-sinjur jew sinjura, tista' tibqa' toħodhom sa tliet snin? Mela, Ħa nfisser daqsxejn u mmur għall-programm li għadda. Il-programm li għadda jiena tkellimt fuq it-tapering tal-benefiċċji. It-tapering, ħa nfisserha ta' malajr. It-tapering tal-benefiċċji.
U tkellimna ħafna fuq it-tapering il-ġimgħa li għaddiet. It-tapering tal-benefiċċji huwa benefiċċju li nħoloq fl-aħħar snin sabiex benefiċjarji tal-għajnuna soċjali, dak li ngħidulu relief, jitħajru u joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Meta joħorġu fid-dinja tax-xogħol, dawn il-benefiċjarji tal-għajnuna soċjali, flok jieqaf il-benefiċċju soċjali sħiħ kif kien jiġri qabel, jibqgħu joħduh għal perijodu ta' tliet snin, jibqgħu jieħdu parti minnu għal perijodu ta' tliet snin. Dis-sena fil-verità kien hemm ukoll żieda f'dan il-pagament. Minn dis-sena, benefiċjarju soċjali li joħroġ jaħdem, jekk jikkwalifika se jkun qed jitħallas 75 fil-mija tal-benefiċċju soċjali fl-ewwel sena, 55 fil-mija tal-benefiċċju soċjali fit-tieni sena u 35 fil-mija tal-benefiċċju soċjali fit-tielet sena. Aħna nafu li dawn in-nies wara tliet snin xorta baqgħu fid-dinja tax-xogħol għax imbagħad jiġu eliġibbli wkoll għall-in-work benefit li huwa making work pay policy oħra. Però f'dan il-każ hemm il-pensjoni tal-invalidità. Pensjoni tal-invalidità minnha nnifisha ma tistax taħdem. Għax il-pensjoni tal-invalidità. Għax diġà tuħu l-pensjoni jew? Eżattament, mhux hekk biss. Il-pensjoni tal-invalidità inti tibda toħodha jekk il-bord mediku jiddeċiedi illi saħħtek irrendietek inkapaċi għal kwalunkwe tip ta' xogħol. Dik kif inhi l-liġi llum. Jiġifieri, inti Alla ħares qatt jiġrilek xi ħaġa fix-xogħol jew jiġrilek xi ħaġa fil-ħajja tiegħek medikament u ma tkunx tista' tibqa' taħdem, ma tkunx tista' tibqa' taħdem, f'dak il-każ hemm il-pensjoni tal-invalidità jekk tikkwalifika mill-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, mill-leverage ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, jiġifieri mil-leverage tal-bolla, imbagħad il-każ tiegħek imur quddiem il-bord mediku. Il-bord mediku jiddeċiedi jekk ħaqqekx sena, jekk ħaqqekx sentejn jew jekk ħaqqekx tliet snin. Il-massimu huwa tliet snin. Wara sena, sentejn jew tliet snin il-bord mediku jerġa' jibgħat għalik sabiex ikun jista' jevalwak. Imma jekk inti bil-pensjoni tal-invalidità għaliex dak hija konsegwenza minħabba li saħħtek irrendietek inkapaċi għal kwalunkwe tip ta' xogħol. Il-pensjoni qed tqajjem ħafna mistoqsijiet mingħand it-telespettaturi tagħna fil-verità għandi messaġġ ieħor fuq pensjoni din id-darba mhux kontributorja imma kif qegħdin taraw tellajna n-numri tat-telefon. Jekk hemm xi ħadd jixtieq jitkellem mas-Sur Cremona ħa nibdew nieħdu ftit telefonati però in between sakemm jidħlu t-telefonati nkomplu naqraw aktar mill-SMSs tat-telespettaturi u xi ħadd talabna biex nitkellmu fuq il-pensjoni mhux kontributorja wara li tagħlaq il-65 sena. Qaltilna jew qalilna dan min bagħtilna dan il-messaġġ, tista' taħdem u tieħu pensjoni wara? Mela, qegħdin nitkellmu fuq il-pensjoni mhux kontributorja. Isimha magħha. Hija pensjoni illi titħallas mhux fuq il-bolol li ħallast, għax ma kellekx biżżejjed bolol, iżda trid tissodisfa test tal-kapital u test tad-dħul fil-ġimgħa. U allura, ġaladarba inti ma ħallas bolol biex tirċievi l-pensjoni tal-età, il-pensjoni mhux kontributorja, kull xogħol li tkun qed tagħmel ħa jitnaqqas mill-benefiċċju. mill-pensjoni tal-età, mill-pensjoni mhux kontributorja, minħabba l-fatt illi l-pensjoni mhux kontributorja ma ħallasx bolla għaliha u allura biex tikkwalifika għaliha trid tissodisfa means test. Il-capital means test huwa li ġuvni ma jistax ikollu iktar minn erbatax-il elf bħala assi u koppja ma jistax ikollha iktar minn tlieta u għoxrin elf u tliet mija bħala assi. Minbarra dak it-test, hemm it-test ukoll tad-dħul fil-ġimgħa u allura. Meta qed ngħidu assi, għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna, flus il-bank, jew u jekk ikun hemm proprjetà u hekk. Eżattament, mela.
Flus il-bank jiġu inklużi bħala assi. Proprjetà, apparti l-proprjetà li tkun qed tgħix fiha. Id-dar residenzjali ma tkunx ikkalkulata. Id-dar residenzjali ma tistax tiġi kkalkulata għax inkella d-dar residenzjali jekk tiġi kkalkulata f'dak il-każ imbagħad se nkunu qegħdin immorru kontra l-ġustizzja soċjali tal-persuna in se, jiġifieri jekk il-persuna jekk il-persuna tapplika għal pensjoni tal-età mhux kontributorja jew għal xi għajnuna soċjali, hemmhekk jittieħed it-test tal-mezzi, tal-kapital, 14-il elf ġuvni, 23 elf u 300 bħala koppja, imbagħad ukoll jidħol it-test tad-dħul fil-ġimgħa. Kull dħul fil-ġimgħa jitnaqqas minn dik il-pensjoni tal-età, mhux kontributorja, jew l-għajnuna soċjali. Tajjeb illi ngħid illi dan li tkellimt fuqu mhux il-pensjoni kontributorja. Il-pensjoni kontributorja ħallast il-bolla għaliha u allura mhu ħa jkun qed jinqatagħlek xejn minħabba dħul ieħor. Ekku, għax dak huwa dritt tal-persuna. Dak huwa dritt għax ħallast l-insurance, ħallast il-bolla għaliha. Mela 229-340-1 jew inkella 2. Jekk hemm xi telespettaturi li jixtuqu jitkellmu magħna u jistaqsu xi mistoqsija lis-Sur Cremona, 50617000, jekk tibagħtulna sms nirrispondukom il-ġimgħa d-dieħla. Importanti meta tibagħtu sms, importanti li jtuna n-numru tal-karta tal-identità, il għaliex hemmhekk jekk ikun hemm xi mistoqsijiet personalizzati, id-dipartiment jiġi għandkom bir-risposta definittiva. U ħafna drabi aħna nagħżlu ftit mill-messaġġi li jibagħtu t-telespettaturi. Ħafna drabi l-mistoqsijiet li tibgħatulna jiġu mwieġba personalment, hux hekk George? Eżattament, ħafna mill-mistoqsijiet through l-SMSs li nirċievu, dawk jiġu mwieġba b'mod personali, ġeneralment jew b'telefonata jew inkella b'notifika lill-persuna stess. Ovvjament, jekk imbagħad wara li jirċievu notifika jkunu jixtiequ jagħmlu kjarezza fuqha, ma jkun ġara xejn, jistgħu jmorru f'hub ta' servizz dot gov jew inkella jistgħu jċemplu 153 u se jsibu lil xi ħadd li se jkun jista' jgħinhom. Għandna telefonata aħna, ħa naraw ftit min għandna fuq il-linja l-wara nofsinhar it-tajjeb, hello? Wara nofsinhar it-tajjeb, nista' nsaqsih mistoqsija? Mela, mela, għidilna sinjura. Jekk jogħġbok jiena xebba, qatt ma ħdimt u l-kola ma ħadthiex, Jien għandi 72.
Tirċievi xi tip ta' pensjoni, Sinjura? Eh? Tirċievi xi tip ta' pensjoni mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali? Kont bir-relief u mbagħad qabduli di x'jgħidulha.
Ħa ngħidu hekk. Qatt ma ħdiem.
Mela, jiena bħala d-dħul li għandek m'għandix idea minn hawnhekk ma nkunx nista' ngħid xi dħul għandek. Le, le, jiena m'għandi xejn, m'għandix dħul minn imkien. Iva, iva, le, le, qed infissirlek, Sinjura. Bħala dħul jiena ma nistax nikkalkulah tiegħek hawnhekk minħabba l-fatt illi ma għandix il-każ tiegħek quddiemi. F'dak il-każ, f'dak il-każ ma jkun ġara xejn. Kulma tagħmel ħallili n-numru tal-identità tiegħek qabel taqta' u n-numru ovvjament tal-mobile tiegħek sabiex jiena nkun nista' niċċekkja l-każ tiegħek jew inkella n-nies fid-dipartiment ikunu jistgħu jiċċekkjaw il-każ tiegħek. Imma F'dak il-każ, tkun tkun sa tkun qed tirċievi telefonata sabiex infissrulek jekk ħaqqekx jew le. F'dan il-każ, is-sinjura. Taqtax, sinjura, ħa jkellmuk mid-direzzjoni.
Tam, ħa jkellmuk. Grazzi, grazzi. Grazzi talli segwina, sinjura. Mela, is-sinjura qed titkellem fuq il-kola addizzjonali. Il-kola addizzjonali kif fissirt qabel. Jista' jkun li bil-żieda tal-għoli tal-ħajja li hija rċeviet flimkien mal-pensjoni tal-età, għax semmiet li qed tirċievi pensjoni tal-età, tiġa kkaverjata bl-inflazzjoni bil-mekkaniżmu tal-COLA, minħabba l-fatt li s-sinjura Minkejja li qed tirċievi pensjoni tal-età, qed tirċievi ż-żieda tal-għoli tal-ħajja sħiħa u, plus hekk, tirċievi wkoll iż-żieda addizzjonali li jingħataw il-pensjonanti, two sixty. Fil-każ tagħha, dis-sena żdiedet twelve euros fifty cents fil-ġimgħa. Minħabba li qiegħda waħidha fid-dar u l-pensjoni tal-età hija covered, u covered ukoll biż-żieda tal-għoli tal-ħajja, disgħa u disgħin fil-mija ma tkunx eliġibbli għal għaż-żieda għall-kola addizzjonali, il-mekkaniżmu tal-kola addizzjonali. Imma ma jimpurtax niċċekkjaw il-każ u sa nkunu qegħdin nispjegawlek. Ħa nispjegawlek u nispjegawlek. Ekku, George, jiena nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni. Kellna ħafna aktar SMSs. Ħafna mit-telespettaturi se jirċievu r-risposta. Aħna nagħżlu dawn l-SMSs biex niddiskutuhom għax ikunu ta' interess ġenerali. Però s-Sur Cremona żamm nota żgur għax ikun jafhom bl-amment anki l-messaġġi li nkunu rċevejna. U naturalment infakkarkom li jekk intom tixtiequ tkunu tafu aktar jew tibatu SMS fuq 50617000 nirrispondukom bħallum 8 ijiem għalkemm ħafna minnkom tirċievu personalment eh, jew telefonata jew inkella forma ta' ittra. Imma Isur Cremona jerġa' jkun magħna hawnhekk biex aħna nażlu dak li hu ta' interess telespettaturi u nkunu nistgħu niddiskutuh. Grazzi George.
opportunità sabiex inkomplu nispjegaw lin-nies hemm barra. Niskat huwa eh, mod ta' servizz għat-telespettaturi tagħna u grazzi għall professjonalità tagħkom u tal-professjonisti kollha li jkollna hekk inkunu qed nagħtu servizz lil dawn it-telespettaturi. Jien insellem lin-nies kollha li jkunu jaħdmu fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u dawk kollha li jaħdmu ma' service.gov fil-ħabs. Għax kollha kollha jagħmlulna ehm, il-parti tagħhom biex inkunu nistgħu naslu naturalment għand it-telespettaturi. Grazzi George. Aħna ftit tarif pubbliċitarju bqgħu magħna.